Исәннәрмесез, саулармысыз, инспектор өчпочмак чалыда. Эшке кыяфәте бик матур, даже кулдан ясалганга ошамаган да. Әйе. Карале, нәрсә белә китерделәр алар миңа. Ә сочный булыр өчен
суган күп булырга тиеш, шулай бит? Кораллиларындагы борыч гел кап-кара. Мин бу бурыч аркасында имам үтен сизмим. Матурым өч почмакны ашап бетерәсеңме? Менә мин гел юешләнеп беттем, кстати. Мин бөтен борыным юп-юеш. Я син өч почмакны пешерәсең, я өч почмак сине пешерә. Өч почмакның чалу буенча чирата чираттагы чыгарылышын үткәрәбез әни белән. Бәлки бу идеаль өч почмактыр. Бәрәңге пешеп җитмәгән ахрысы, бераз чий бәрәңге бар ая. Бу кечкенә дә безнең ризыкны хурлау түгел. Исәннәрмесез, саулармысыз, инспектор, өчпочмак Чаллыда. Ә, инде күп җирдә тикшердем өчпочмакларны. Казанныкын да, Мәскәүнекен дә, инде менә автокалага да чират җитте. Монда төрле категориядәге өчпочмакларны тикшерәчәкбез. Ресторанда сатыла торганнарын да, кибетнәкеләрен дә. Менә чал икмәге дип атала иде бу кибет, ләкин ул хәзер бәйрәм дип атала. Аның өчпочмагын да тикшерәчәкбез һәм әйдәгез шушы тапшыруны башлыйбыз. Инспектор Өчпочмак атлый Чаллы буйлап һәм килдек без ике дигән ресторанга. Тышкы кыяфәтенә килгәндә, идеаль менә шулай бөрелеше, белмим. Моның кадәр тырпаеп тора күрәсезме, биек итеп. Тышкы кыяфәтенә һәм менә тавык бодай ашый торган, тавык ашый торган бодайга салып алып килделәр мондый хикмәтле подача. Аның әле күрәсезме, яньчелгән. Тәлинкәсе, тәлинкәсе дә аның гадәти булмаган шулай бит инде. Тышкы кыяфәте бик матур. Даже кулдан ясалганга ошамаган да. Әйе, әйе, әйе.
Карале, нәрсә белә китерделәр алар миңа. Бу әйтәм бит, тавык бодае. Мин әби бәрәңге кушып һәм шушы бодай белән әзерлиләр ди тавыкка ашарга.
Болар теге тавыкка китергән кебек. Юк, Әлфина апа бер дә үзегезне тавык дип нитә күрмәгез.
Кайнар. Кайнармы? Ага.
Лайк. Ох, Шулкадәрле йомшак ачыла. Камыры бик юка, сизелеп тора. Менә күрәсеңме, шулпалы ялтырап тора, бу аның шулпасы. Чөнки кайбер өчпочмаклар, менә минем алганым бар, алар куп-коры була. Әйе, сочный булырга тиеш. Ә сочный булыр өчен суган күп булырга тиеш, шулай бит? Да, да, да.
Байра булырга тиеш. Менә бит, ите күп салганнар әнә әйбәт. Күп-күп жәлләмәгәннәр.
Әйе.
Камырда була әйбәт күренә. Әйбәт шикелле, әйе. Син апа. Тәмле. Әйе.
Бик тәмле. Мин дә әйтәм бит. Бик тәмле.
Суы май хисабына түгел, суган суы ахрысы бу. Ул кадәр майлы түгел. Тәмле. Менә мин иң яратмаганым ул фарш кушылган өч пешмак. Ул дөрес түгел. Ул дөрес түгел. Менә миңа кемдер әйткәне бар, юк, миңа фарш белән ошый. Но мин әйтәм, ну, чын татар өч пешмагы ул фарш белән булырга тиеш түгел. Ул туралган булырга тиеш. Итеп пешкән. Пешкән, пешкән, барысы да пешкән. Фин апа, ә үзегез пешерергә яратасызмы пишмак? Пешерергә теге мин ул хәтле пешерергә оста кеше түгел, но пешерәм. Барыбер балалар мин пешергән пишмакны яраталар. Әйме?
Әйе, Ә, яраталар. ә сез нәрсә саласыз аңа?
Нинди ит? Нәрсә ите? Мин гадәттә э, барыбер э, теге сыер ите белән на әз генә ка- каз ите или үрдәк Ә. ите әз генә салам, әз Әйе. генә теге Тәм кертер өчен. Тәм кертер өчен генә. Мин ике иттән ясыйм, ике төрле иттән ясыйм. Алай тәмлерәк чыккан кебек. Әлфин апа, бу өч пешмәккә ничә әле куясыз? Бишлеме? Бишле. Менә мин озонлыкны алганым, озонлыкы анда вообще беләсең, ит урынына хрящ салганнар, хрящ. Аны чәйнисең, чәйнисең, чәйнәп булмый. Ә монсы әйбәт. Монсы бик вак ничектер туралган, шуңа күрә бик яхшы чәйнәлә. Төрле җирләрдә өч пешмәк ашап караганым булды. Казанда, хәтта Казанда чәй йортында булдым, әйме? Тагын инде рестораннарында булдым. Чирәм дигән ресторанда. Ну, идеаль өчпочмак тапканым юк. Ну, бөтен өчпочмаклар белән чагыштырганда бу минемчә, ну, әлегә иң яхшы өчпочмак. Ресторанда а, китерделәр шәк-шәк дигән а, коктейль. Хәзер а, шунысы кызык, бу маркетинг кына микән, әллә чыннан да а, тәмендә шәк-шәк тәме бар микән? пломбир тәме бар и ниндидер бал чәкчәк булгач бит инде ул бал тәме булырга тиеш дигән сүз ну теге кабуга ук бу бу чәкчәк дип әйтерлек түгел инде но гадәти коктейль шикелле а инспекторович письмов чалы буйлап атлавын дәвам итәме чираттагы объект менә жар свежар дип атала торган пекарня 24 сәгать эшли тәүлегенә Э, хәтерләвем буенча э, өчпочмаклар әйбәт шикелле иде но хәзер карыйбыз бозылдылар микән алар юк микән менә алдым хәзер чыгабыз алдым ике өч почмак говядина белән сыер ите белән һәм тагын ике өч почмак тавык белән һәм острый диелгән менә минем андый Острыйларны әле ашаган юк. Ну, кассирдан сорадым, мин әйтәм, чыннан да острыймы соң? Юк, ди, ул кадәр острый түгел. Шуңа күрә менә менә бу минем өчен яңалык. Шулай ук острый дигән өчпочмак хәзер барам. Сезгә таныш булган Динә белән хәзер барабыз да, авыз итәбез, дегустация үткәрәбез. Чаллының өчпочмаклары килеп җитте Динәгә. Динә, сез бик яхшы беләсез, интервьюсын карадыгыз. Шул кара и, шуны кара тәртип дигән дигән утырасың дип. Реально үрнәк әйти, үрнәк ир хатыны тәртип кыз. Килеп җитте өч почмак башта беренчесен партиясын дегустация ясыйбыз. Динә мин сиңа әйттем, ике төрлесе бар. Берсе сыер ите белән, икенчесе ул тавык ите белән, ләкин острый. Мин кайсысының нәрсә икәнлеген белмим, шуңа күрә бу наугад булачак. Тышкы кыяфәте ничегрәк сиңа? Синең дәвә нинди хәтле сөйләдең бит. Тәмле пешергән дип әйме? Нәвани тәмле пешерәм, но эстетикасы юк. Шуңа.
Әйе, менә монда матур иттереп шеметелгән бит ул име? Дәвани алай иттереп шеметә белми. Кстати, мин дә пешергәндә алай иттереп матур иттереп ясый алмыйм. Мин вообще камыр камыр белән эшли алмыйм на самом деле. Мин гел әзер камырны алам да, әнә эшен үзем ясыйм начинкасын. Бик тәмле булып чыга. Кызык.

Булдым. Лакомка дигән кафетерий да, ул вообще Казандагы иң борынгы кафетерияләрнең берсе санала. Әле 30-нчы елларда барлыкка килгән инде. Ләкин берсендә дә тәмле өчпочмак таба алмадым. Әле чирәм дип менә таптым. Ничә сумлый соң? Әле 450 сумлык өчпочмак, габлади өчпочмак менә шуның шикелле 400 сум тора иде. Менә ансы тәмле иде. Ну, аңлашыла бәясе дә бар, әйбәт. Анда Нинди кош ите кушылган, каз итеме соң, үрдәк итеме? Янса әйбәт, но менә кибеттә сатыла торган былай яхшысын, тәмлесен таба алмадым. Менә монысы миңа ошый. Жарсы жар миңа бик бик ошый. Кстати, борычын әйбәт салганнар. Шуңа күрә я.
Һәм миңа менә бу. Острый. Теге сине әсең эчен бетергән урыны ның кетердәп торуы ошый. Нык тәмле.
Күчәбез икенче өчпочмакка.

Беренче өчпочмакны без тәки белмәдек, ул әллә сыер ите белән иде, әллә ул острый тавык ите белән. Күчәбез икенче өчпочмакка. Динә, башта башлыйк әле тышкы кыяфәтеннән. Тышкы кыяфәте тоже нык матур. Ләкин миңа беләсең нәрсәсе шикләндерә, менә моннан агып чыкканы. Менә күрсәт әле якынрак. Әйе. Вот мин дә шуны әйтәсе идем. Мне кажется, это из-за того, что они такие сочные.

Ите күбәйме? Менә. Кай вакыт була? Я бәрәңгесе нык эре булаймы, я нык вак. Ә монда бөтен нәрсә урысча әйтмешли в меру, уртача. Юнар, менә
мин бу бурыч аркасында имә үтен сизмим. Әй шул. Тәме сизелмиме?
Гел бурыч.
Килешәм синең белән. Но мин икенче тапкыр алмасын. Менә юк.
Гел телем яна. Ая, ая. Аны нәрсә дип чыгаралар да шундый острый имя. Реально минем дә телем яна хәзер. Бигрәк каты салганнармы? Мин дә уйны гел күп иттереп салаймы, но монда прям әкәмәт. Мгм.
Белмим, мондый борщ бу кадәр күп салынган өч почмакны беренче генә ашыйм әле. Мин дә күргәнем юк әле.
Матурым, өч почмакны ашап бетерәсеңме? Иремә калдырам. Бүген ашап бетермәгән әйберне ирем ашый. Безотходное производство.
Минем хатын юк, шуңа күрә миңа үземә ашап бетерергә туры килә. Динә, инде нәтиҗә киләбез һәм ничә куябыз бу өч почмакка? Моның авыр сорау.
Менә бурычы бөтен әйберне боза. Ике белән өч арасында менә уйлап утырам, әймен. Шулай ук мин. Үзе матур, әймен. Начинкасы да бик күп. Но ите тәме сизелми, бәрәңгесе дә сизелми. Из-за внешнего вида гына шул өчле дип әйтеп куярга була, и плюс то, что сочный.

Кибеттә халыкка чыгарасың. Ә, юк, инде, безнең ул традицияләр. Ул инде өчпочмак түгел инде. Әйе, ул шул өчпочмак булырга тиеш. Шуңа күрә мин дүртлек куям, Динә син ничәлек куям дидең? Өчлек. Өчлек куям. Менә шул. Ләкин инспектор өчпочмак моның белән төгәлләнми, без күчәбез чираттагы өчпочмакка һәм чираттагы Чаллы кешесе белән. Менә инспектор өчпочмакның чалу буенча чираттагы чыгарылышын үткәрәбез әни белән. Минем әни иң таләпчән критик күмәкне эшли. И әни әйтә, идеш чалу икмәге генә барабыз ди. Чалу икмәге ул инде Чалу шәһәренең легендасы. Безнең балачак шуның белән үтте. Ләкин беләсезме, килдек чалу икмәге дигән кибеткә һәм әйдә болай борылыйк әле әни. Һәм карагыз ул нәрсәгә әйләнгән. Ул әйләнгән бәйрәм дигән кибеткә. Аны ялгышмасам башкортлар сатып алган чал икмәген һәм әйләндергән бәйрәмгә. Шуңа күрә хәзер карыйбыз ә, бәйрәмнең өчпочмагын тәмле икән микән, юк микән. Шулай итеп менә чаллы икмәгенең ә, өчпочмакларына дегустация ясарга килдек әни белән. Хәзер карыйбыз тәмле микән, юк микән аларның өчпочмаклары. Пресный тесто белән дип язылган иде. Менә кофе да алдык. Һәм ике менә шушындый күпенәйни өч почмак. Әни, кара, тышкы кыяфәте ничегрәк сиңа бу өч почмакның? Яхшы үрелгәнме? Менә Болай төсе матур. Төсе матур, әйме? Әйе.
Ашау теләве уяна инде, әйме? Ну, болай синеңчә үрелгәнме соң? Син дә шулай үрәсеңме, гадәттә? Или бу башкачамы бераз? Юк, мин сымак, әйе. Синең сыман, әйме? Әйе.
Ә сине кем өч почмак э, былай бөрергә, үрергә өйрәтте үзеңне? Әни.
Әни?
Әйе. Тышкы кыяфәтенә әни бишлек куя. Тышкы кыяфәтенә мин дә шулай ук бишлек куям. Бәлки җылтырак кирәк булгандыр. Бу бераз салкын чакырса, сиңа или былай да ярыймы? Җылтытмый бераз? Менә монда микроволновка бар, хәзер барып җылытабыз.
О. Ите күп. Ничегрәк ите?
Дөрес туралганмы или фаршмы? Ну, монда фарш. Фарш әйме? Фарш, әйе. Ну, фарш булырга тиеш түгел бит инде чыныч пешмакта, әйме? Ну, да. Юк. Ну, постоянно, когда бөтен җирдә все равно фарш салалар. Бәрәңге йомшак. Йомшакмы? Пешкәнме бәрәңге? Чи түгелме? Йә.
Туза әйбәт тоже. Ите главное ничек? Фарш кынамы или фарш әйме? Хәзер мин кабып карыйм өч почмакны. Инде төрле җирдә ашаган бар. Казанның да әллә нинди рестораннарында, кибетләрендә ләкин идеаль өчпочмак таба алмадым. Бәлки бу идеаль өчпочмактыр. Һәркемгә эталон өчпочмак ул әни пешергән өчпочмак, шулай бит? Ну, бу әни өчпочмагына ошамаган, ну, нәрсәдер җитми шикелле. И нидер бер кетердәп торган әйбер сизәм. Бәрәңге пешеп җитмәгән ахрысы, бераз чий бәрәңге бар, әйе. Ну, ит мондый булырга тиеш түгел өчпочмакта. Юк инде, башмында. Әнигә тәмле дип утырасың сорамайса. Ну син бит кушмыйсың фарш өчпочмакка. Ну анда икенче төрле уже домашний бит инде все равно өчпочмак. Ну мин бу өчпочмакка бер дүртле с минусом куяр идем. Ә син ничә куясың? Ну дүрт. Дүртне куяр. Син дә дүрт. Жар свой жарныкына җитми бу. Инспектор тапшыруын менә шулай галәти булмаган рәвештә тәмамлыйм. Әни белән менә кочаклашып барабыз. Өчпочмакы бигүк тәмле булмаса да, ризык турында начар сөйләргә ярамыймы? Но Аны бит инде шушы ризыкны пешергән кешеләр гаепле. Бөтен кеше бит инде бер төрле продуктлардан әзерли, яни шулай бит. Ите шулык, бәрәңгесе шулык, кешеләр бозы аның бөтен тәмен. Шуңа күрә бу һич кенә дә безнең ризыкны хурлау түгел, ә, ә ризыкны пешергән кешеләргә бераз критика белдерү, тәнкыйть белдерү. Ләкин беләсезме, без бит әни белән башладык яңа бер тапшыру, һәм менә шунда сез күрәчәксез әни пешергән ризыкны һәм гомумән татар ризыгының нинди булырга тиешлеген. Әни, синең нинди теләкләр бар ә, тамашачыларга нәрсә телисең?
Ну, кибетләрдә бик әйбәт пешермиләр. Ну, пешерәләр инде, ну, үзенчә инде. Ә барыбер все равно домашний ризыгы тәмлерәк. Әйе.
Яшәсен өй ризыгы. Шуның белән инспектор Өчпочмак Чаллыда сезнең белән сау булаша. Пока-пока. Сау булыгыз, пока.